Lo temple deu Vimbiu es situat sur la via Eraclès entre Nîmes e Montpelhièr. Aparés de religiós e son existéncia data pas de l'antiquitat. Fugué batit i a pas que tres annadas per le vinhairon d'Eraclès, pròche la Sorga Perrier, sus la comuna de Codonhan. Son apellacion temple de vin biò se justifica per la talha d'aquela cooperativa, per ce que s'agís de la mai granda cooperativa biò en França, mas tanben de la primièra cava connectada. Cent-duscent de la produccion es mesa en botelha e per lo vrac, quasimal la mitan es destinada a l'exportacion. Lo president d'aquela cooperativa, Jean-Fred Costa, un vitucultor a l'origina d'aquel projèct, lo reçautèp en temps de vendèmia per nos presentar l'istòria d'aquela tras que bèla realizacion.
Lo començament de la cava es. En 1939, li vinhèiron de Vergés e Colonian se son acampat per bastir una cava a Vergés e puèi tot aquò a continuat, continuat pendent d'annada. I a los de Mus que son venguts tanben en de nosautres e puèi, i a en 1993 a ven a campar li gent dau Quilà, la cooperativa dau Quilà es venguda en de nosautre, e puèi en 2003 i a la cooperativa d'Aiga Viva tanben qu'es venguda en de nosautre, aquò fai que a l'ora d'ara, Es una aglomeracion, un acampado de mai que 4 vilatges, per çò que i a tanben los de Ledonon que son venguts dens nosautres en 2019. Avent la cava se sonava Cave Coopérative Vergés Colonial Mus, pieu en 1989 avèm cambiat lo nom. Per e arro nos apelan los vinhairun d'Eraclès. Nos sonan Eraclès per çò que la via Domicià passa aquí entre las vinhas e dins toti li vilatge alentour, Galargue, Aigaviva, Mus, Vergés o Colonià, Ë Chau e Contenha. E aqueli vilatge son toti dins lo territòri de Eraclés, de la cava Eraclés. E aquela Via Domitià foguèt creada per lo grèc, per lo grèc que son vengut aicí sèt sègle avant Jesús, e que son venguts faire de comèrce en de los galeses qu'èro aquí. E son los grècs qu'an menat la vinha e l'olivier aquí dinc aquela region. E pièi li romans son venguts après. E an représ aquela rota e ei an fa de, an mes de pèira de pertot, an fa de pont e e se son a la via Domicià per çò que lo conse que que s'es ocupat de de faire les travaux,

En meme an Povalan, 1993, li gents de Perrier son venguts no veire e nos an dit se ie se ie fosso ben se poviás faire de vin bio sus una partida dau territòri, sus lo lo costat nòrd-èst de la Source Perrier e que nautre sonam lo Liboyen, aicí se dis Liboyen, la Source Perrier. E donc se'n i avié quatre vinhairons qu'èro d'acòrd per faire de vin bio. E avèm començat lo Venbio coma aquò sus 25 ectaras. 25 ectaras de venha avèm convertit en 94 e puèi avèm fat lo primièr Venbio en 96, per çò que fòu 3 ans de conversion per faire de bio. Avèm començat lo Venbio en 96, puèi. Aquò un cò marchava ben, un cò marchava pas tròp ben. En fin, pendent des ans a estat un pauc dificil, me i sèm arribat. E pieu, deus empieu 2006, aquí, lo Vent Bieu, A començar de decorar la venta, decora, decora, decora, e lo vin biò se vend melhor que lo vin tradicionau. E nautre avèm totjorn dit que que foie faire de vin biò e e li li cooperateurs se son mes de mai en mai a faire de biò. E ara, sent lo primier producteur de vin bio de França e avent 1.200 ectaras de vinha que fan de vin bio. Aquò ne'n fai fòça per çò que nautres sèm equipats per faire 100.000 hecto, 100.000 hectolitres, Aquò, 100.000 ectolitres, aquò fai 10 milions de litres. 10 milions de litres de vent biò. S'en equipar per faire, per faire aquò. Aquest an s'en estat ja là e n'en farem pas que la mitat, mais s'en equipar per n'en faire 10 milions de litres. Aicí le vendemia començo de bonora, aquest an avèm començat lo 13 d'agost e l'an passat avien començat lo 31 de julhet. Èra quicòm de fenomenau de vendemiar lo 31 de julhet e puèi nautre vendemiam pendent totara dos mes. Li vendemias se s'acabu fin setembre a la debuta d'octobre. La cooperativa es un collectiu de 80 aderents cooperators. Nautre fasèm tanben de vin, de vin que se sona de vin sans sulfite ajouté, qu'es de vin naturel. de vent naturau e que metem pas de SO2 e fasèm la mitat de la produccion coma aquò e e per aquel vent sans SO2 sèm li peu grand li peu grand dau monde a faire aquò e fasèm tanben un pòu de vent biodinamic i a a l'ora d'ara avèm pas qu'un un aderant que qu'es certifiat en biodinami e fasen aquel vin d'aquela de rang en biodinami. Alors lo vin biodinamic es una certificacion suplementari e li li limitas son mai basse que es mai dificil a faire. En bio dejà es dificil, mes en biodinami es mai dificil. Dòvo seguir le precèpto d'un òme que se sonava Rudolf Steiner qu'a fat tota l'agricultura biodinamica. Fòu seguir lo ritme de la sason, lo ritme de la luna, lo ritme dau solèu, I a de jours que se pòu pas cueillir de freuch, i a i a de jours que se que se deu pas talhar, i a de i a i a de jours que son per la rasiga, i a de jours que son per las folhas, de jours de jours que que son pour pour la freuch. Donc aquela produccion foncciona ben a l'ora d'ara e e li gents aven de novèls aderants que venon Cada an avèm de novèls agriculteurs que que venon ende nosautres per çò que son melhor son melhor pagar aicí que que que dins d'autres estructures. E e aquò marcha talament ben que avèm bastit aquela aquela cava de produccion en 2017, l'avèm misa en foncionament en 2018, e e avèm fa avèm fa un agrandissament aquest an en 2021 aquela cava en 2018 a costar 16 16 milions d'euros d'euro d'euro e aquest an avèm fa un investissament suplementari de 4 milions d'euro aquò vòu dire que i a que i a d'avenir per per li joines per li joine e li mens joine, se'n aussi fosso tornar vers la biodiversité, e avèm plantat 5000 arbres de de pertot a l'entorn de las vinhas, avèm plantat d'arbres que son encara pichetes me que van grandir, e puèi avèm mes tanben fosso, Fòça endre ente se pòu se pòdu viure li ratapenada e d'aucèl tanben. Avèm mès fòça nichoir, nichoir a oiseau, nichoir a chauve-souris de pertot dins lo territòri.

En particuliar se tròba quauques centena de mètres d'aquela estructura impressionanta. La produccion es ben repartida, 33 d'aucçan de roja, 33 de blanc e 33 de rosat. Per les apellacions, 92 cents son comercializats en Indicacion Geografica Protegida, IGP, òc. 1.209 picos siá de Lima, apellacion d'origina protegida. La qualitat de vin diferent produsir es remirable dins un contèxte que la demanda dau marcadèl vin biu e naturau es en plen devolopament. Embe un bon tiraire, aligat au sauprafèra de viticultor e a la mestresa d'una tecnologia d'avantgarda, de vinharons de Raclés pòdon aver fisança dins son avenir.